Susana Cemileva, Baqlaçıqnıñ maceraları. On ekinci bölüm, Maceralar Mishorda devam ete. Ayubçıq öyle bir tez çapa edi ki, köyler, yalı, yollar vıznen ketken maşinanıñ penceresinden kibi köz ögünden keçip kete ediler. Gurzuv, Massandra sarayı, şamatalı Yalta, Livadiya sarayı, qarılğaçlar yuvası, Gaspra, Koreis. Leylâ bütün yol boyu enlernen öz teessuratlarınen paylaşa, onıñ içün de Misxorğa kelip yetkenlerini duymay qalğan. Çeşmeden suv toldurğan Arzı qıznıñ eykeli yanında turistler toplanğan. Bizim macera sevdaları da olarğa qoşuldılar. Çeşmeniñ başında qıznı aydut Ali Baba taqip ete edi. Onıñ da eykeli madenden yapılğan edi. Leylâ abidege baqıp qalğan ande, Aydut bir daqqada canlandı, qıznıñ tarafına aylanıp, oña köz qımdı. Şu daqası Leylâ oña Ali baba degil de, obur baqıp turğanını añladı. O, avuçını yahşı etip sıqtı da, ayuvçıqnıñ yanına çapıp bardı. Obur abideden ayrılıp, nefesini içine çeke-çeke, Leylânen baqlaçıqnı qoqlap-qoqlap qıdırmağa başladı. ince kemikleri çıqıp qalğan ellerini etrafqa uzata, közge körünmegen balalarnı böyle etip tapmağa tırışa edi. Çapamız! qıçırdı Leylâ, amma qaçmağa yer yoq edi. Ayuvçıq lâ-çare doğru suv içine kirip, yaldamağa başladı. Leylânen Enver arqasına minip yerleştiler ve ellerinen suv çekmege yardım ete ediler. Obur tizine qadar suv içine dalıp, yanından kene qaçıp ketkenlerniñ artından qolunı sallap qorquza edi. Bir qaç daqqadan dostlar arzı qıznıñ başqa abidesi, deñiz içinde quçağında balasını tutqan, ayaqları yerine ise balıq quyruğı olğan suv anasınıñ eykeli yanında ediler. Efsanege köre, Ali Baba tarafından qaçırılıp, ğurbet ellerge alıp ketirilgen arzı qız, Vatan asretine dayanmay özüni deñizge atqan. Amma deñiz onı suv anasına çevirgen ve böyle etip arzı qız tuvğan yerlerine aziz yalısına yaldap kelip olğan eken. Ayuvçıq arzı qızğa toqunğanınen o birden canlandı. Ellerindeki balaçıq ise Leylânen Enverge külümsiredi. Olar qollarını uzatıp balaçıqnı yanlarına oturttılar. Ayuvçıq suv anasına oburdan qaçqanlarını añlattı. Maşşalla sizlerge, oburdan baqlaçıqnı qurtarıp oldıñız! dedi suv anası. Baqlaçıqnıñ ışığı körünmemesi içün bir şeyler tüşünmek kerek. Obur onıñ peşine tüşip olamasın. Demirci dağında Demirci ustalar çalışalar. Olar baqlaçıq içün ufaq bir qutuçıq ve zıncırçıq yaparlar. Leyla baqlaçıqnı boynunda taşıp olur. Böyle etip, o er vaqıt yanında olur ve coyulmaz. Kün bitmegence anda aşıqıñız ve demircilerge sizge yardım etmek ricamnı aytıñız. Leylânen Enver suv anasını ağızlarını açıp diñlediler. Suv anasınıñ kendisi olarğa yardım etmekte edi, tam masallarda kibi. Olar abideniñ yanında daa biraz qalıp, Arzı qız suv anasına nasıl çevirilgeni aqqında ikâyeni diñlediler, yanlarında yaldağan ve tabanlarını qıtıqlağan balaçıqlarğa da baqıp toydılar. Seatçılar demircige yol aldılar. Leylâ aylanıp baqqanda, Arzı qız qatıp qalğanını Ve tuvğan yalısına büyük sevginen baqqanını körip qaldı.